Adlay vera xwişk û birayê min e Şîran. Bira daha xwe dê ser me gişta be. Çay dî biratî îro xeber da. Rastî jî em divînan em çi zemanî de îro dijîn. Em divînan lê rama Xwedê ser me. Heta Xwedê me nahêle. Hûn ewra Xwedê jî çi kiriye dilê min ez îro dixwara dixwazim pê piştî Xwedan îro xeber da. û wira daha Xwedê ser me be hata van roja de em netirsin. Rastî jî ça birê Rafî got, Xwedê ev mecal daye bi me, bona hata meriv hê nêzîkê Xwedê be, cimata wî hişyar be û meriv îro vegermne ber va xwedan, nas bikin Efrandarê erd û ezmên. Bona wira em xebera Xwedê dixwînin lê kiriye destpêbûnê xwe dan kengê xiliqan dibû meriva lê vira lê kiriye serê şeşas destpêbûn xeberê pênca xwe dan dît ku xirabiya meriva li ser erdê zêde dibe û nêt fikrê dilê wan jî her roj xirabiye hingê xwe dan ber xa ket ku li ser erdê merî xiliqandiye û gelekî telteng bû û hemvira qeberê heşta doxuynan lê no ber çavê xwe dan kerem dît. Gelo xwişk û birayet min e şîran, hemvira doxuynan xebera xwedê hata xwedan dît ser vê tenê hata meriv, meriv xirabiya wan hê zêde dibe. Nêt û fikirê ti wan lêkiriye her roj xirabî bû. Bona wira Xwedê dilê wî teng bû hata meriv xuliqand. Lê merivek hebû navê wî No ew wî kerem dît ber çavê Xwedan. Lêkiriya bona No hata merivekî rast bû û riya Xwedê de diçû. Pê xeberê em em dikarin bêjin hata ew wî gavê xwe ber Xwedan davît. Bona wira çavê xwe dan ser Nobu û bona wira em xebera Xwedê dixwînin. Îbranî serê yazda xeberê hefta lê kiriye. Wata no Îbranî serê yazda xeberê hefta bi baharî no bona tiştê kod ne dihatine kifşê Ferman iş xadê stan û bi xofa xadê rabû bona xilasbûna mala xwe gemî çêkir. Gelo xwişk û birayê çîren em divînin a tevra lêkiriye no bi xofa xadê tiştê têd nedatne kifşê rabû gemî çêkir bona xilasbûna mala xwe. Gelo xwişk û birayê çîren em di vînan heta lêkiriye sed salî jortir no gemî çêkir? Em di vînan sebira xwe dan, em di vînan rema xwe dan. Heta xwe dan dîsa sebir kir wan meriva heta ser wê dinê dirjîtin dinya pêşê heta ewna vegerin. Lê no meriva ra digot, diqeme meriv di di kenyan jî ata cik cîkî xikî xalî gemî çêkî. Lê no ser eyantiya Xwedê ew fermana Xwedê da bû di dilî nebû. Lê pê Bahariyê ewî ew gemî çêkir û newestiya û Xwedê ata soz da bû û ser sozê Xwedê ew dudilî nebû. Bon ew re rabû bona xilasbûna mala xwe ew gemî çêkir pê wê ewî dîwana dinê kir. Bradaha Xwedê ser me be, her gavata Xwedê kengê şixula xwe dike, kengê dixwaze xastina wî ser vê dinê ew emrê pêxembera da eyan dike xastina xwe Hata çi tiştekî dixwaze bike em dibînin emrê noy da ewî eyan kir. Issa jî emrê Brahîm da. Em zanin hata kengê Sodom û Gamora ewna dûrê Xwedê ketibûn gune zêde bibû û Xwedê eyan kir Brahîm ra hata ew her bajargekî hinda ke Em zanin hata kengê birayîn ku Xwedan tê çawa bikî merivê rast nav tevî nerasta hindakî. Belkî wira pêncî meriv ji hev bin rast. Lê Xwedan guhata hev bin ez ê hinda nekin wî bajarana. Bona wira Hetanê em zanata peya bû Brahîm hetanê dehe jî dehe meriv jî nehatine dîtinê. Bona wira eva rama Xwedê ye wata îro cimata Xwedê ser vê dinê ew dahê wan e wata Xwedê la vê dinyayê xay dike. Gon ew ra bira daha Xwedê ser me gişta be, bira Xwedê qewatê bide me van roja de û heşyar ke me, ev çend mehe pêş de ez difikirîm ez dêm Xwedan, îro cimata xwe rastî weta awe herre ev dinê wê bigîje ku derê. Lê em divînin eva heskirina Xwedê ye, eva rama Xwedê ye dîsa ser me Bona wî remgekî bona her tiştî şikirî birine Xudan û Îsa jî got, Ez we nahêlim, ez her gav tevî we me hetanê axiriya dinyayê. Bona wî re mîrogekî dudilî nebe ser xebera Xwedê. E, bira Xwedê qewatê bide me û me tijîke van roja da. Em zanin, hate gelek cara lêkirî xebera Xwedê, ez ew cî naxwazim bixwînim. Lê kiriye îbranî serê yekê, xeberê yekê û dudan dikarin bixwînin. Lê kiriya ta gelek cara û bi gelek cû ra Xadê bê pêxembera kal bavê ri me ra xeber dane. Lê van rojê xilasiyê da pê kurê xa me ra xeber da. Bona û ra îro ça viratî dê gotin Xadê se dinya hes kir hata kurê xayî tayî tenê berva da. Heta her kesê baheryaxa wê bîne, hinda nebe lê jîna wî heta heta ye be. Em dibînin xastina Xwedê, hezkirina Xwedê dîsa eyan kir me va, wata meriv îro xilas ben, iş ew xezeba wata tê ser vê dinê. Em zanin dinya pêşan pê avê nox bû çû lê ev dinya duda wê pê agir hinda be. Ew merivata ne guhdarîya xwedê dikin ne guh ra xwedê dane ew ê hinda bin. Lê dîsa dibîne heskirina xwedê û ra lêkiriyê bi Petrusa duda nema Petrusa duda em dikarin bixwînin serê sisya xeberê niha ez ê bixwînim û ra çi lêkirîye. Serê duda Nema Petrusa duda serê sisya xeberê neha Xudan sozê xaderengî nayxe Çawa hinek difikirin ew domka dirêj li we sebir dike, naxwaze tu kesinda be, lê dixwaze wekî hemû ji gunekirinê vegerin. Ew e xwestina Xudan îro emrê me gişta da, hata meriv îro ji gunekirinê vegerin, hata îro xwe Îsa nas bikin Ata sozê xwedê xwedan derengî nayxe hat naxa lê îro sebir dike. Em îro meriv in gele caran tenê diqeme bona xwe difikirin. Xwedan werê zûtirekî ata tu me bivî ji vê dinê lê xwedan bîna merivan nafekire. Çimke em daha dikin bona miletê xwe, em daha dikin bona neferê xwe, bona pismamê xwe û xwedê jî lê kiriye heskirine. ew sebir dike heta hemû meriv ji gunekirinê vegerin heta hinda nebin lê jîna wan e heta hetay hebe ew e xastina xwedê gelo xwişk û birayê çîran bira daha xwedê ser me be çimkî em zanin em çi zemenî de dijîn lê kirîya te rojê di xilaziyê de merivê bibin xahes. Wê bivin pere hez, ne gura dê bava da, dil sar, hê rehetî hez, ne ku xadê hez. Em divînin, hata em çi zemenî da dijîn, bona were meriv îro hê bûne rehetî hez, ne ku xadê hez. Bona were riya Xwedê hata daniyê ewa teng e Û wê rêva Xudan îro her merivekî dixwaze hata bive xilascê jîna heta hetayî heye. Bona ra daha Xwedê bira ser me gişta be. Hata îro pê Îsa ye xilas bûn. Em dixwînin xebera Xwedê gelo xwişk û birayê çîren. Em dixwînin Pavlos kengê pêşê Şewûl bû. Ew xaxa jî difikirî eva çi hîn bûn e eva kirine nava miletê me. Ew xaxa xay xîret bû, xaxa xadê nas bû û ewî qanûna Mûsa xay dikir û ewî Îsa xay xîret bû hata cimata Xwedê digirt û davîte kelê. Bonawra digote ew gona Îsakî da nasîn dikin, kîjanî em nas nakin. Lê kengê ew çû wê rê riya Şemê û nişkê va şerqeke mezin da û kete ser çoka got xeber hate gotinê Îsa wî ra xever da, got Şewûl, Şewûl, tu çima min dizêrînî? Lê Şewil got, Tu kî xudan? Ew deng gotê da, Ez ew Îsa me, kîjanî tu dizêrînî. Û ew Şewil xaxa got, Xudan, ez çi bikim? Em zana te xudan gotê Tê de here têkeve bajar wê te re bê gotinê. Em dixwînin heta sê roj û sê şeva ewî ne ev xar ne vexar. Gelo xuşk û birayê çîren û kengê xwe dan lê qenc kir. Xaxa jî kete parsgahê bona Îsa Mesî. Ewî dana sîn kir û got, Rastî Îsa kurê Xwedê ye. Ew e xilaskarê dinyayê. Gelo xwişk û birayê şîrin Emrî her merivekî Datayusa eyan bûye. Ew nas dike û Pavlos kengê em divînin nemê xwe re divij lê dike. Ez zanim min bahariya xwe kê aniyê. Îro em zanim me bahariya xwe kê aniyê. Hate em nava guna de mirî bûn, dûrê xadê bûn. Hate em nava me de şabûn tune bû. Lê bi kerema Îsa em xilas bûn. Bonewre em vê dinê de bûn. Şabûn tine me diş mîş dibû şabûn diqeme hebûnkê de be tiştê wa delû de be lê kengî îsa hate emrê min de jî min dî data îsa de ye şabûn îsa ye jîn bira daha xwedê ser me be bona wira îro emrê her me yekê em îro gekî bifikirin hata xwedan heskirine Xudan îro sebir dike. Îro Xudan ew mecal daye me. Ata em îro vegerin ber va Xudan. Ata Xudan dixwaze me heşyar ke. Diqe me îro emrê min da jî. Ez diçim tên civînê, lê razayî me. Divînim çetnayî, divînim bargiranî, lê zaniba te Îsa ya lê te wê bike. Xudan a firandarê erd û esmên hata me nahêle, bona wira hî rengekî netirsin. Ev bayê qayûmatan divînin, bona wira em nevînin hata çawa Îsa gemiyê bi dabû na tevî şagirtê xwe hata av lê ra bû. Ewna tirsiyan got xemata nîne î semhinda dibin. Lê Îsa got seqirand her tişt, edlayî bû û got Kanê bahariya we bira daha xwedê ser me be xwişk û birayê çirin em îsas bona wira jî em van roja de gelkê hê nêzîkê xadê bin hat em bahariya xwe xeberê pîroz bînin û em zanin hat em çi zemenî de dijîn bira xwedê qewatê bide me xwedê me van roja de tijî ke diqe me meriv îro difikirin hata em Dixeme ev tiştane wê derbas bin, dixeme wade bê lê zanibin, wata ew merivê, wata tevî xudan e, tevî Îsa dijî, çi çetnayî jî hebin, ew dikare derbas be vê rêva. Bonewra îro ez gekî bifikirim, xudan îro tu çi dixwazî emirê min da û xwedê wê ya lê te bike. Xwedê wê qehwatê bide te. Bonewra xwişk û birayt min e şîran. Bira Deha xwe dê ser me, gişta be. Em dixwînin, xebera xwe dê gele cî hata lêkiriye, bona xilasbûnê, bona wira no ew du dilî nebû ser gotinê xwe dê. Ewî çêkir, pê Bahariyê ew gemî. Em zanin hata pê Baharî ewî çêkir ew ew gemî û ewî pê wê dîwana dinê kir. Îro lazim hata ez jî bifikirim bona xilasbûna rihê xwe. Çawa miletê me de tê gotinê rastî keye mala xwe dê. Rastî ke ye mala Xwedê. Kengî meriv ji vê dinê diçe gelek me dibêjin bira rame rehê wî be yan jî dibêjin bira cê wî cê cinetê be. Meriv îro difikire çimkî reh heta hatayî dijî û rastî ke tenê heye mala Xwedê. Em zanin heta Îsa xaç bû û xûn rê ser xaçê Em zanan heta merivekî gunekar jî ser xaçê bû. Ewî nava wadekî kin da Îsa qebûl kir û gote Îsa kengî to bê min bîr bîne. Îsa got tu îro tevî min tê cinetê da bî. Bonewra xwişk û birayt min îro pir spêj da tê Ez ê Amerîka heta hetayî de ku derbas kim? Xwedê ev mecal daye. Îro dixwaze de gişt xilas bin, bikevne ji cinetê, jîna wan a heta hetayî hebe. Lê îro em zanin dijminê me kê ye? Dijminê rehê me. Ew yê xirab e cin e. Wata îro her gav ew pêşberî xebera Xwedê. Ew ne rast e nava wî de rastî tune. Îro dixwaze bixapîne. Îro divije, Xudan divije, Xudan rastî ye, xebera wî rastî ye, vî cora lê ew her gav pêşberê xebera Xwedê disene. Bona wira gelo xwişk û birayçîren, em îro gehkî rastiyê nas bikin. Rastî Îsa Mesî ye û ev e wê me xilas bike. Bira de ha Xwedê ser me gişta be, heger yek dilê xwe de divîne, xwe ku nekar. Em ê deha bikin heger nava dilê yekî de tirs heye em ê deha bikin. Em gişt îro hevcê xudan in. Em di vîna de çi zemenî de dijîn wate xudan qewatê bide me û me tijîke bi rihê pîroz û qewatê bide me. Em ê niha deha bikin.